Jo do si mer nees. De 15. Juli ass fir vill Leit e schéinen Dag, d'Schoul ass eriwwer. Mir man awer eng kleng History hei an de Summer geet et och nach virun. Mat Matthew Lashcap hat mer déi hei zwou Kaarte gesinn am Set äh, vun Neo Revelation, Shiny Magikarp a Shiny Gyarados. Dat war jo da wierklech sou speziell Kaarte, Special Cards op Englesch, hunn d'Wuert gesicht. Hallo, et Pokémon kommt ich gedurcht den 21. Februar 2002. Oh, mir machen mal rem hier Night Set mit Neo Destiny. Neo Destiny insgesamt huet eng Wolle vun ja, mittlerweile 9 Euro, dafür ass den noch einer so schön angesleeved. Insgesamt 105 Karten, also könnt eben dat schéinst 8 Secret Kaarte ginn net an dat schlëmst ass mir hunn se alle goeten. Ech gebe lo enke eier mat der lass leen ech se presentéieren hunn enke hei passend dozou de Shining Celebi. Ech losse dat jo se leiien well lo hei riets a Hand gesitt der natierlech haut wat alles do dran ass wéi jo d'Shining Pokémon déi hunn et a sech a mir gesinn dat hei eben och lo ab September wäerte mer dat do erëm méi opzéie verschidde Leit. Well et eben och e Reprint kritt an dat fir 30 Joer Anniversary Set. Also och nieft dem Celebi kann eng Kéier soen, et ginn och nach aner Artworks. Bei deem der d'Kaart lo eng Kéier gesitt huet, gesitt der déi och eng Kéier hei erëm riets haut nieft dem de Celebi, den Tyranitar respektiv op Däitsch Despota Togetic an de Monarch Noctu. An ech maan eben hei emol viru wat mer nach sou hei hunn. Mir hunn eng Kéier dann de Shining Shellder, jo eng 1000 Euro Kaart, déi mer dann einfach emol hei leien. Do geet och fir 300, 400 Euro.

Ze spillen dann ëm hei nach eng Kéier de Shiny Noctu. Wierklech och nach eng ganz schéi Kaart. Déi hunn ech selwer gezunn en plus, dat heescht déi hunn ech mer net nokaf. Dat ass wierklech meng Kandheet déi Der hei gesitt. Si huet och vläicht e bësse liicht Damage, mee fir mech ass et einfach Kandheet, wëll se och nach gutt gehalen ass. Dann och eng Kaart déi iwwer 800 Euro wäert ass, e Shiny Raichu mat sengem Ja, floss kenne flotte kenne ich mal so net dass de Schwanz dem Häuse wirklich ganz schnell gesinn ganz schön Artwork dann gi wir bis Richtung Stohl ja Stelix gëtt doch schon also wir sehen hier auch bei Generation 2 schon ukommen Celebi an Noctu wir sind am Jahr 2002 ähm, de ganz flott Kaart an dann Shining Planet besten Artwork den gëtt wirklich so an deichtere wo en dann ophält äh, da gesinn wir se enke all. Wonnerschéi Kaarten, e wonnerschéint Set, ee vu menge Favorite Sets. Ech nehmen dat Ganzt eng Kéier alt fir mech hunn. Am Fong wéilt ech och all Shining Kaarten hunn, mee Dir kennt jo och d'Goldstar Kaarten, do hu mir jo eng Partie. Déi gouf et am Joer 2002 nach net, déi weise ech an engem anere Video. Mee dat hei ass eben den Highlight vun haut. E bësse méi laang Intro wéi soss, well mer e bësse ze weisen hunn. Jo, kann eben gesot, Nuet eppes ze potzen, dat stëmmt. An ech géif elo soen. It's time to open natierlech, wéi kann deen da lo de Pak hei opmaachen wann e schon alles huet? Jo dee kennt mech do doranner. It's time for TC Geste hei ze summen. Also 800, 900 Euro Pak ëm dréi mam Versand, jo kriss de nach en plus ganz gutt de Versand gemaach, double saving. Kuck mol eng Kei zesummen, Pokémon Wradded in Mistless Light and Pokémon Shrouded in Darkness, what is their connection? To Team Rocket, Mystery deepens and adventure never ends. Voilà, iwwer 100 Kaarten entdeckt an 10 Joer plus soll dat ganz dewe goen. Wanna play? Der kann net Twiz op de Coast, also schon ech kann Taxigis also ganz schön die Zeit hue sech nach wirklich schmee gemacht fir och dann ze summen dat kannst äh, ja ze beschreiben. Ich gibt da mal so ähm, geht schon ganz gut op den do. Gucken wir mal wat dran ass.

Do si mer erëm bëssen am Plastilien-Modus. Dark Slowking ass dann eis Kaart, déi mer als Holo-Kaart hätte kënne kréien, mee och hei wierklech ganz schéin de Slowking, dee mëttlerweil jo och en Deck huet. Dann Dark Quilava, och ganz schéin. Stage One, Less Grüss, also och mol de Start endlech ginn. Counter Attack Claws, do si mer schonn um Schluss ukomm. Energy Amplifier ass dann déi lescht Kaart. Also den Highlight ass wierklech dann hei ee Dark Slowking. Wie gesot eng Kaart mat Darkness hëllen ëmmer mat. Lasho King, Slow King. Mengen e kann och mein Pokédeck so geréiert wie dass. Äh, natierlech ass keng Holokaart, mir Qualitéit méi sech tip top. Voilà, dat waren eis kleng Kitzkiste wéi ass mir wéi geschei gesinn. De ganzen Highlight sinn natierlech déi Shining Kaarten an dir wësst jo, déi kënne mer einfach net zéien. Déi muss de Schatz dat eenzel kafen, mee ech sinn och éierlech mat iech, ob een dat nach haut soll maache mat deene Präisser, ech mengen net. Well Dir hutt och ech haut elo déi lescht PDg hei gesinn, also mir gesinn et eng Kéier hei, dat do, ech weess net ob mat 4.000 Euro hei duergeet deen Openinger, dee Video einfach hei. Alleng déi hei Cartridge huet 1.500 Euro Value. Da si och bäit 800 Euro, 500 Euro, 500 Euro plus. Jo, so is das Leben. An ech gif sou mat deem hei Abschied soen, ech Merci fir d'Nokucken. A wann der gemengt hutt, äh, mat Neo Destiny hätt mer lo den Maximum erreecht, kéint der jo am Fong nach dat dote maachen, ne? Just kidding. Mäin Deck hei vun de Shining, ne? Ähm, nächste gëtt nach méi wëll. Well nächst Keer maache mer dann e flotte Booster op. Well wann hat lo gesit ha jetzt Hand Neo Ära misst och lo ofgeschloss sinn. Wir sinn am Jesting de Part, de Jesting de Part de 15. August war feier der ass samstes gëtt nach mi Show. Ech soll ech messen do kucken an da gesinn mer eis rëm an engem gudde Mount. Bis dann an Thumbs up, Thumbs down, Winke Winke an Ciao.